Déi diplomatesch Delegatioun vu Washington ass prett fir op e Neits op Islamabad a Pakistan ze reesen, fir Verhandlungen, déi am Krich géint Iran zu enger Wafferou solle féieren. Déi vun Teheran huet nach net offiziell confirméiert, well d'USA nach ëmmer iranesch Häfe blockéieren. Ier ee sech och nach eemol zesummen un en Dësch setzt, wéilt een e Kaderaccord gesinn, sou e Spriecher vun Iran. De Petz Bartz mat den neitsten Entwécklungen am Noen Osten an aneren Noriichten aus dem Ausland. Béid Säite schwätzen d'Mësstrauen un, dat zum Feind besteet, awer och, datt den néidege Pragmatismus do wier am Versteesdemech vun de Verhandlungen. Washington grad wéi Teheran hu rout Linnen an deene Gespréicher. D'Strooss vun Hormus bleift ënner der Kontroll vun den Iraner, déi zanter Mëtternuecht just ee chineesescht an een indescht Schëff duerchfuere gelooss hunn. Teheran deit Konsensbereetschaft un, mee et bestéing keng Méiglechkeet op inakzeptabele Konditiounen Kompromësser anzegoen. An engem Tweet huet den Donald Trump weider Attacken op iranesch Energieinfrastrukturen a Brécken ugekënnegt, fir de Fall, dass keen Accord fonnt géif. D'Wafferou a Libanon ass fragil. D'Awunner, déi zréck ginn, gi sech bewosst, datt vill zivil Infrastrukture muttwëlleg zerstéiert goufe bei den israeelesche Bombardementer. Ech hu geduecht, ech géif zréck kommen a meng Bäckerei erëm opmaachen, mee et gëtt keng Bäckerei a keen Doheem méi. Ech wousst net, wéi d'Situatioun wier. Ech hat geduecht, d'Haus wier net direkt getraff ginn. Mee elo ass näischt méi do, keng Fënstere méi, kee Geschäft méi a keng Schlofzëmmer méi. Déi 10 Deeg Wafferou, déi de 16 Abrëll decidéiert goufen, zwéngen Israel net, sech aus dem Süde vu Libanon zréckzezéien. Tel Aviv hält den Ament 8 Prozent vum libaneseschen Territoire besat. Beim Amoklaf am Süde vu Kiew an der Ukrain gëschter sinn op d'mannst sechs Persounen ëm d'Liewe komm. En 58 Joer al Mann aus dem Quartier hat ugefaangen op aner Awunner ze schéissen an hat duerno an engem Supermarché Geisele geholl. 14 Persoune wiere blesséiert, dorënner och e Bouf vun 12 Joer. Iwwert dem presuméierten Täter seng Motiver ass näischt ëffentlech bekannt. E gouf um Enn vun der Police erschoss, An dem Procureur no wier e gebierteg vu Moskau an hätt virdrun am separatisteschen Donezk gelieft. An Éisträich an an Tschechien warnen d'Autoritéite viru Rategëft a Puppelchersbräi vun der Mark Hib. Wat fir eng Quantitéite vun de manipuléierte Portiounen am Ëmlaf sinn, ass net bekannt. Den däitsche Produzent huet mëttlerweil alleguer d'Puréeën zeréckgezunn an d'Police huet eng Enquête lancéiert. Bei engem hallwe Marathon zu Beijing a China hu Roboter labber déi mënschlech Leefer iwwerholl an d'Parallelcourse op hirer eegener Spuer haushéich gewonnen. De Séiersten hat d'Distanz a 50 Minutten a 26 Sekonne gepackt. Vill verschidde Constructeure woren um Depart an d'Course wor en Test fir hir individuell Performancen. An hirem Vestiaire huet et um Enn méiglecherweis och vill manner streng gericht.